ra sava rama xwedê sava wan me cala wekî xwedê me îro Me re mecal daye wekî me re xeber de pê xeberê xwe bikar ve alîkarî me bike wekî em bika nava xeberê rihanî de hê pêş de herin. Şeke navê xwe de re xwişk birê delal wekî îro xwedê dixwaze bihaliya me hê zêde ke nava xeberê xwe de. û îro xweda dixwaze ke her kes gumana wê ser xwedê jorin be û bihariyê lê bike ke çimkî ew xwedekî ye kê kare alîkarî hemû ya bike bira navê wî pîroz û bimbarek be. Lê ez dixwazim cîkî bixûnim paşê em ê derbazê wan pirsavan çi xwedê daye kîre nava dilê min da. Em bixûnin ji Îbrayî serê yanzda rêza şeşa da. Îbrahîmî serê yanzda rêza şeşe da û bi bawarî tu car nabe ku yê însan li Xwedê xweş bê çimkî ew ku nêzîkî Xwedê be gerekî bawar bike ku Xwedê heye û wan xelat dike kîjanê ku li wan digere. Ê ermenî ji dibêje kê teweqe lê dike xwe dê di dewan. Zane ke lê xwişk û biran e je bi bawarî to car nabe ku însan xwe dê xaş bê. Ço cor e? Îro wekî bawariya me, bawariya me temhiz nîne û em îro wekî çi cefê me, nexaşî wekî nava emirê me de heye, tengasî hene nava emirê me de Û wekî bawariya me têda me nake û em çi jî bixwazin em nikarin bistinin ji Xwedê çimkî ew baharî ne temam e. Gelê xwişk û biraro, Xwedê dibêje bê baharî tu car nabe însan Xwedê xweş bê. Binirin, Nava Yehonda serê bîstî xeberê bîst çar heta bîst neda nivî sere sava Tuma wekî Tuma ra gotin wekî dît Îsa Rabiye Îsa sax e. Ewê got heta ez nebînim. Destê wî jî cîmex kirî û ez teliya xwe nekim ez bawar nakim. Lê pey paşê heşt roja de gava jî temam şagirt û ra bûn. Îsa nawan de hate xuya bû û derî jî girtî bû. Îsa got Tu ma ware binere destê min ezin lê te bê barî kir lê xazilî wan ra kê nedîtiye te dît te bihar kir lê xazilî wan ra kê dît kê nedîtiye û bihar dike gelê xweş birano îro ez û tu em herîkî xazilî ne me îro xweda nedîtiye pê çavê xwe lê pê bawarî dîtiye ew bawariya xwedê ekîd kiriye nava dilê me da Ev bawarîkî mezin e wek em bawar dikin xwe têk heye ezmana wekî dikare cawa her dawayê me bide û dikare me qenc ke gelî xwişk û birano ez sava çavan ev çiya dixwînim min dîsa bona vê vê têmayê min xeber daye lê dîsa dilê min dihate dayîn û eke dîsa bona vê xeber dem çimkî nava vê da gelek xeberî mezin hene kem îro gelekî me ra lazim e kem bawar bikin Gelo Xwedan çi dixwaze û çawa em bikin, çawa Xwedan dixwaze. Lê îro ev bawarî nava min de çêbû gelek sal pêş de. Ez xaxa sala du hezarî de min tobe kiriye şehrê Masîsê Ermenistanê lê min xebera xwedê de min zarokya de xwe de min bîstbû Grapê me wezî niga xaxa çûye rema Xadê. Xaxa dihat xeberê Xadê me ra danasîn dikir û ji xeberê Xadê nava min da çêdibû Bawarî. Gava min dibîst ji xeber Biharî ji bîstine, bîstin ji xebera Xadê ye û gava min xebera Xadê dibîst Bawarî çêdibû nava min da. Çawa em dinerin nava Markos da Serê daha da ekî Xadê dibêje ekî wekî hûn bînavan zarokan nîve hûn nikarin têken padîşatiya ezmana. Zane ku hînkê wekî min xebera Xadê dibîst ez cihal bûm jî lê min xebera Xadê bîna zaroka min qebûl dikir. Min bawar dikir. Çemkî xwe ek xeber xwe çi dije çi bixwaziş xwe dê vê bide te. Min bawer dikir wan xeberan na. Lega sal heza neset dod niha jî gava em Ermenistanê şerê Masisê da ez dixwazim hevî şehadetiyê bidim. Bona emrê min da çawa xwe dê bihariya min hê qewîn û qedîn kir nava rêya xwe da nava xeberê xwe da. Ez hîngê 15-16 salî bûm Me ji xwe ve xaliyê dikir û rokê ez ji xaliyê ve digerime tê me mal wan rojana dayika min jî bêhal bû, nexweş bû, nivîna dabû û min got ez herim nan bixwim nîvro û vegerim ser şixol ser xaliyê. Gava ez hatim min derî vekir ez ketime hindor Dayika min oteyê de nivîna dabû, bavê min jî otekî dinê de tevku rapê xwe xeber dida û digot wekî nexaşiya Seyranê ji nexaşiya Xidir e. Hîngê sala hezar neh sed nû çar e apê min mezin xaxa ji nexaşiya nav heram divijin req çûbû rema xadê Û wekî ev pirsa gotin gotin doktor gotiye emrê wê sê mehe maye. Wan nizanbû dê bavê min ji min veşart bû min û wan nizanbû ev min ev xeberana bîstin. Ez vegereme xaliyê wek ez çar kîlometre ew rê ez vegereme xaliyê ez nava xaliyê da nîro ez çok veda mun dest pê kir dawa kir min xudê ez ne hazirim wekî indakim dayka xwe. Min got Xwedê hekî to heyî, ez biharim hekî to heyî. Hekî tê emir bidî dayika min. Ez teweqe dikim, bira sê hev çivîk bê dora serê min bizvirin û ez ê bihar bikim hekî tê dayika min qençkî û tê emir bidî. Min gava van dawa dikir û Hele min dawa xwe xilas neke min dengê çivîka bîst. Ermenistanê ji em dizanin kuraya havînê gera gavakî gelek yan dive gelek çivîk gelek terewir ser baha dibin. û hîngê min dengê çivîka bîst. Çavê min girtî bû lê min dengê çivîka bîst. û min e gava çavê xwe veke min jor nêrî min nêrî siyê hev çivîk dora serê min diz virin û qeytê bêjî min şabûna wan çivîka didît û ev şabûna derbazê nava dilê min bû ez sa şabû min şabekî xwedê gava min dava xwe li xilas nekir bû xwedê cawa min da û ez rabûm dîsa reve rev vegeriya mal ez şûme otaxa dayika xwe min çumer cem got dayê min got tê qenc bî got law to çi dibêjî ez pakim min got na min bîstiye wekî nexweşa te ev e wekî emrê te sê mehe min got nemaye lê tê qenc bî got tu ça zanî min got min aha dawa kiriye û xwedê cawa min daye Gelî xuşk û birano. Îro heke tu nexaşî jî, heke tengasîya te ji heye, heke çetiniya te ji heye, çi pirsê te hene, xemê te hene, tu baweriya xwe ser Xwedê bîne. Bîna zarokekî dilê xwe ber Xwedê veke. Çimkî Xwedê eva dibîne û eva dixwaze. Nek tu em gazê xwe dikin bi zarê xwe, em bi dil gazê xwe dikin û bawer bikin. Çimkî xwe xwe pey sozê xwe sekiniye. Dije xazî lê wî bendeyî yê ku gumana wê ser xwedê ye. Çimkî xwedê tu car wang bêguman nayle. Paşê sê meha re çûne cem doxtir doxtir ha got ez fam nakim çi diqewme got nexaşî hatiye hatiye gihastinê bûye ya qenc dest pê nekeve bîst salî jortir emirê te heye Gelê xuşk û birano. Ez saba çi dixwazim bêjim wekî nava we de bihariya we ser xwedê daha qewî qedîn we. Wekî xwedê dikare qençke tenê lê tu bixaze. Sala hezar nesit noda de heta roja îro dayka me wek bîna merîkî qenç digere şika navê xwedê ra îro ji teme bira yê Ewropayê dimîne. Eva biharî ye wekî me bihar kir û xwedê da me. Got weke bihar ya te bira te ra be. Gelê xweş ku birano. û hîngê nava me de biharî da qewî bû wekî xwedê heye ezmana. Rast ez neçûm civînê. Lê sala du hezar û deş ez çûme civînê şikir navê xwedê ra. û heta roja îro ez nava Cirînê de me. Bira navê wî pîroz bin barek ve gelî xweş û birano. Nek to bîna Toma, em bêjin heta em nebîne. Îro diqeme gele tişt biqeme dora me. Gele tişt em bivînin. Ne tu bêj em heta nebînin. Ay bîna kulfetekî nexaş wekî heye nava meta serê niha xebira e, rêza bîst yekî û heta bîst du da nivî sal e. Denerê gora sava kulfetekî nexaş. Ji donzdeh salê wê bû. Xaxa nexaş û gelê hebûkî xwe dabû wekî doxtira. Lê tiştekî tunek nekaribûn bikin. Nekaribûn qenc bikin. Lê nava xwe de xaxa çi fikirî? Evê nêtekî xwe danî û heger ez Tenê kincê wî kevin, ez ê qenc bin. Eva bi hawarekî mezin e, gelî xweş û biran o. Gawa em nava xwe de dişmiştin wekî em kincê wî kevin, em ê qenc bin, em gazê Îsakin, ew ê me qenc ke. Ew me paqij ke çavbirê rafî pêşî de xand. Heke bixwazî dê min qenc kî, Îsa got, Ez dixwazim. Nava me ta serê heşta deqîqan birê rafî. Ez dixwazim, Xudan dixwaze te qenc ke. Xudan dixwaze te xilas ke. Tenê me ra te ra dimînin bawar bikin. Tu bawar dikî dibêje. Tu bawariya xwe dînî Xwedê, bawariya te çiqas e. Em dinêrin mîsak sêdra abin nago bihawriya wan çiqa mezin bû. Gavan gudan zwan ra got. Wekî serêxa ber hût parêza daynenin. Heke û dengê saz benda bibê û serêxa ber daynenê. Ûnê têker nava wê girê kîjan xwedê kare we xilas ke destê min. Wana got, tu rezan ve. Wê xadê me destê te ji xilas ke. Îro eke em dibên. Weke axa tengasî çetinayê çêt bi nava dinyayê da. Gelo bahariya me çeqas e. Nava Korintiya yek Korintiya yekê serê panzda rêza pêncî heştê da dibêje qewîm bibîne ji xada. Nehejin, qewîm bin hûn ê û nava xeberê Xadê de hê zêde pêş de herin. Nega gelî xwişk û birano, em çi dibînin? Ne xaşî. Em derd disin. Ders dikeve nava dilê me de. Lê ka gumana me, ka bawariya me, yan em nexaş ketine, lê ka bawariya me, Çi remgazî nakin xwedê? Weke zarokekî bawar bikin. Çi xwedê bixwazin, vê xwedê bide we. Dikeve bîra min, hele ez zar bûm xeber xwedê teze dibîst. Gavayekî dayika min digot nexaşe gaz dikir, gele car gaz dikir, qey tê bêje her dorê digot temî xilaziyê dida min. û dilê min dişewtî ez diketim oda da çawê xeber digot dê keve odayê da derê xwe dade û gazê xwe dê bike û ew ê eyan dî da wî te ra cava te bide. Gava dayika min nexweş bû ez diketim odayê de min dawa dikir. Ez vedigerîm disa diçim der dayika min rat bû rûniştên dicim tayê çan dikut îd pak bû. Deqê re xwe dan cawa dawa min dida. Erê dayika min neza min dawa dikir. Lê deqê re xwe dan cawa wê dida. Çimkî bi baharî min dikir. Rast e Memî Çaxi bi gelek tişt min re vane bûbû. Wekî digot tê keve odeyê de dawa bike. Lê min ew tişta min nizana ke gelekî ke min dava dilê xwe da ez dawa xwe bikim. Min fikir dikir ke gelekî ke min dava odeyê de dêrî de min dawa bikim min sa dikir û cawa dawa min dida xwedê min. Şikir ji navê wê re. Em dinêrin wekî sêtir re ku wî setapêk nako. Çekirin xeber bîstin. Nabu Godonos got, Wekî serê xwe berdan û em ê wetêkin nav Êgir, wekî heft bela gur bû. Îro em wekî dibên tirs dikeve nava benda da, gelo vê çav e. Lê ev ba wana ra bes nîbû, wan ra bi çûn girêdan dibêje. Lê bawarê de dîsa wana qewî qedîm bûn. Hetanê xilaziyê gelo îsa nekar bû, gelo Xwedê nekar bû, gavakî min nabû godonos digot, serê xwe berdan hîngê wan aza kira. Gavakî dibirin girê didan, wekî têk navê gir, hîngê ji nekar bû Xwedê aza kira. Lê na, Xwedê heşt,

Gelî xuşk birano. Ez çira evana dibêjim ekî bihaya hê qewî ve ser xebere Xwedê. Xwedê me nayle, Xwedê me dixwaze her kesî xilas ke. Xwedê gazî me nekire seba roja hirsê. Xwedê gazî me kire seba xilasbûne bira navê wî pîroz û bimbarek be. Lê ekî îro bihariya me têra me nake. Em gazê xwe dikin. Ça merê veke bû. Nava Marko serê niha da ye. Gava ku rê wê cina ketî bû. Îja tu şagar tê wî nekarbûna alî karî bikin. Anin cemî sa. Gotin şagar te nekarbûn qenç kin. û gotine ji re got karî heket karî qenç bike. Heke destê te tê. Em ê bixwîne ji Markus serê niha rêza bîst û de de heta hîş şara. û ew ê ruhê gelek cara evî avîtiye nava êgir û avê ku wî bikuje. Lê heger ji destê te tê tiştekî bike tu li wan tu karî alî karî bike. Îsa wê re got, Belê, heger ji destê te tê, wekî bawer bikî, Bona wî bawarî te her tişt ji te bê. Em dinêrin dibêje wekî tu bahar bikî her tişt li te re bibe bê bê dayînê. Lê çi got bavê kurikê? Ew ez bawer dikim alîkariyê nebawarîya min bike. Heva gelekî tiştekî mezin bû. Wekî ez tu bikarvin ber xwe dibê heke îro me şaş bûye em rêya xwe dê derketine me gune kiriye me bawar nekiriye wekî xwe dê kare me qenc ke me xilas ke bawariya me kêm bûye bêjin bîna wê bendeyê alî kariyê ne bawariya min bike wekî ez bawar bikim xwe dê Mîna wê kulfetê nava xwe de dayne, wekî ez destê xwe bidim da kincê wê ez ê qenc bim. Îsa ji re got, Evdê, serxwe be, bawariya te te qenc kir. Wê wê demê ji kulfet qenc bû. Îro Xwedê dixwazim min û te jî qenc ke, gelê xwişk û birayê min. Dixwazim min te xayke nava xeberê xwe û heta seba xilasbûnê. Çimkî xudan gazê me nekiriye tenê seba vê dinyayê, ay seba emrê heta hetê me re hazir kiriye. Nava Yuhana serê çardeh de dijin, Cem bavê min gele cî hene, wekî sanî be minê we re bigota. Lê ez dibêjim wekî cî hene, ez çim bona we cî hazir kim û ez ê vegerim. Weş tev xwe berim. Ez ku derê bim û jî li wê derê bin. Xudan dixwaze her kesî me xilas ke. Hema vê dinyayê de ji em çiqas jî bijîn, em bijîn bona navê wî. Û Xudan naxwaze yek nexweş be, yek çetiniyayî de be, yek problemê wê hebe. Xudan dixwaze her kesî qenç ke tenê tu gazî wî ke ça Yeremîya sî û sisê siya de dibêje tu gazî min ke ez ê cawa te bidim. Ez ê tiştê êsa te ra bêjim wekî guhê benda nebîstî û neketê dilê benda da. Gelê xweş û birano. Min per lazim e bîna zarokekî bîne ber xwedê û hîngê xwedê bikare min û te qenç ke, min û te paqij ke, temhiz ke û hîngê hûnê binire keremetê xwedê. Heget tu weke zarokekî bihariya xwe xwedê bînîbê, ez biharin Ew ê demê wê xwe dê cawat te bide. Hene tiştekî ez zanim wekî weke xasne xwe dê gele car dibe wekî tişt hene we te de dibe. Lê tişî hene xwe dê kare me nigajî te qençke tenê bihariya xwe lê bînî û gazê wî kî. Me re te re çi lazim? Em her ne berva xwe dan. Ez dixwazim e, ya hamara xilaziyê jî bixwînim û em bên dewa bikin. Ji meta serê yanzda ji rêza bîst heşta heta sî em gelek tamam tamam zanin ev xeberanekî gele bira te me xeber dane lê bawariya me çiqas nava vê xeber daye û em çiqas qebûl dikin ev xeberana wan me cemin hemûyê westiyay û bargirayê ez ê rehetiyê bidime we nînê min hilne serxa û ji min hîn bin çimkî ez şikestîme û dul milahayî min Û hûn ê xara rehatiyê bibîne. Çimkî nîrê min rehat e û barê min sivik e. Gelî xwişk û birê min şîrin delal her ne berva xwe da û Xwedê wê rehatiyê bide min û te û min û te wê temiz ke weke xeberê xwe me hazir ke wê me qenc ke Îro naxwaze ki zarê wî nexweş be. Kîjan dê û bav dixwazin ki zarê wî nexweş be. Wekî em îro jekî bende û xirab û qencêk dixwaze sawa zarixa lê çiqas xwedê jor dixwaze bona min û te. Em herin ber xwedê bawariyê Weke bariya me ji me re be je weke bariya te vê te re be here bariya te te xilas kir şeke navê xudê re wekîrê xudê me xilas kar e xudê me mezin e xudê me xudêkî ye wekî xudêkî satine ye tenê xaxat kare xilas ke tenê gazê wî ke Turkekî te kulfetekî misirman xeber da. Digot, axa nexweşiyê min hene, ez gazî dikim. Çira xwedê min qenc nake gava min şehadetiyê dayekî çar dayika min qenc bûye. Got ez gazî dikim çira ez qenc nabim. Min got gazî îsake. Gazî îsake tê binerî îsa çate qenc ke. Gelê xoşkê birê me û gazê îsake. Îsa wî veke berve. Ew teş ekî nekede guhê Merya da û nekede dilê Merya da guhê Merya nebîsê û nekede dilê Merya da. Ê teştê sava reweke keremetê wî mezin e. Xwaze li wî kî bariya xwe ser xwedê ye. Em dinerin ji hênok bi bawarî xilas bû, mirin nedît. Bi bawarî no gemî çêkir nû neferê wê xilas bûn. Bi bawarî dije Abraham ew dewleta welatakî çû nedît bû. Bi bawarî Sara wekî emrê xwe de mezin bû. Em dinirin wekî zaranî. Gelê xuşk û birano îro ji bahariya min û te ye em ê çiqasî bahar dikin ser xwedê bahariya me çiqas selef e a qasa ji me re bibe û xwedê nika ji hazir re dixwazim min û te qenc kibrin navê wî pîroz bi marek be vîna kulfetê nê ta dilê we we wekî te xwedandin